biaknak zumnak kan timi ah hin hramhram in tuah ti khawh a ngah lo force by force kan ti lai mu na duh zong a tuah na duh lo zong tuah ti i force khawh si lo mah le pumpak duh thimnak te in biakhiahnak tuah awk a si amah belte biakhiahnak kan tuahmi kha kanmah duh kanmah a rem a ṭha kan ti sawhsawh ah si loin Pathian biathiang Baibal he aa pialkan le pialkan lo kha a biapi ngaingai mi a si. Baibal nih a chim ning in kan tuah awk a si. Pathian nih Pathian nih duhthimnak a kan pekmi kha Hnanthiam kan i zuam a hau. Pathian bia maw minung ruahnak dah? Jeremiah sawmli le pahnih a hme paruk ah cun zeitindah ti ti sia cun kan duh zong duh lo zongah a sinah va kal tiah Kan in fialmi Bawipa kan Pathian a bia cu kan ngai lai. Kan caah a ṭhat nakhnga a bia cu kan ngai lai ti an ti. Hallelujah! Kan duh zong duh lo zong ah Bawipa Pathian bia cu kan ngai lai. Kan ca ṭhat nakhnga. Kan cohlang kho maw? Kan cohlang kho maw? Kan cohlang kho ti. Keimah nih ka ruahmi ka vun rel ta lai. hi cu ka ṭial rih lai lo keimah nih ka ruahmi ka vun rel ta lai pumnak ah nu lukhu ikhu hi pathian rian ṭuantu pakhat sinak in kan cawnpiak kan chimmi hna ka ruah tikah zupc pawl hi kan i palh ko lo maw keimah ka ruahmi mu a ruang cu vawlei cung zumtu aa timi bu dangdang vialte ka ruat Zeitluk tam dah an si, ahohmanh lukhuh aa khuhmi an um lo. Budang cu chim lo i vawleicung Pentecost Khrihfabu a simi ramza le ramkul chungah mi tam deuh nih an i khuh lo. Mi tlawmte nih an i khuh. Ka ruat ṭhan lengmang tikah hin tuah lo kan tuah hoi hlei kan tuah a si lo maw kanmah te i ret thei kan i pe lo maw ti hi a si pathian kan biak zumtu a timi bu dang akhu mian um lo krifa chiu chiu a timi bu dang akhu mian um lo mu pentecost krifabu a timi vawlei cungah tam deuh nih an i khu lo Hoi tuah lomi kan tuah ko lo maw? Kanmah le kanmah retheih kan i pe ko lo maw? Chan ti luan he zong aa keih ti lo. Keimah ka ruahmi si cu o kha ka, ka relmi keimah ruahmi si cu keimah ruahmi ka ti khawh o Bible ca siri lo mu. Chan ti luan he zong aa tlak ti ṭung lo. Nu le pa thleidan nak zong um lo. Nu le pa kan i khat ko cang cu te. Na ruahnak ka ruahnak a hmaan pah ko ti u. Khatlei cu a hmaan pah ko. Ka thokhat pah ko. Pa upannak a si cah a poi tuk tung lo. Pathian upannak a si tung a si tung lo an ti. Hihi cu mi Zoram in a rami Mizoram i UPC an tuahmi a si le vei kan tuah ve sawsawmi si ko lo maw? Mi cheukhat nih an ruah. Cucaah pumnak ah nu lu, lu khu khu lo hi tha ko lo maw poinak um he maw midang ani khu lo caah khu lo a tha maw ti hi ka ruat lengmang asinatein Minung keimah ruahnak cu a rawk kho i a palh kho. Keimah ruahnak cu a rawk kho i a palh kho. Ka ruatmi bantuk kha a ruatmi mi tampi na um ve lai. Si kho lo maw? Hmm. Ka ruahmi bantuk a ruatmi mi tampi nan um ve lai. Asinatein cu nan ruahnak le ka ruahnak cu kan palh kho. A hman lo kho. Pathian bia cu zeitik hmanh ah a rawk kho lo. Hallelujah! Mathai kuleli sawmthum nga khanu nu na kan rel piak lai maw? Cheri nang 2 Timothy 3:16

Rawk lai lo. Khah Cheri, palhmi remnak, palhmi, um, palhmi cawnpiaknak, cawnpiaknak caah khan nan lungthiang ko lai. Khah, hika hin kan duh zong duh lo zongah, kan duh zong duh lo zongah kan ngai lai kan ca ṭhatnak hnga. Hallelujah! Pathian bia cu zeitik hmanh a rawk lai lo. Biatak cawnpiaknak ding ca le palmi cawnpiaknak ding ca le palmi remnak ding caah le ding tein nunnak ding caah a ṭhat hnemmi si ha asiahcun lukhu kong kha khoika dah um lukhu kong kha khoika dah um bible ca theihmi korin korin wakhanak dal ni dal hleikhat Caang hnih in caang sarih tiang kha nunu nih khan rel ko seh. A tlangpi te kha zeitin na ai ṭial? A tlangpi ahcun maka a tlangpi si. A tlangpi maka si. A tlangpi hi ca kan cawn tikah, tuanbia kan cawn tikah a biapi cemmi ca zei na si? a tlangpi a tlangpi cu biakinn chungah nan luh i khuh u asinain belte in mahka ah khan a um ṭhanmi a chungah a te seh deuh in a ṭial cang kha ahodah ai khuh lai ahodah ai khuh lai lo timi kha a chungah a ṭial Asinain hika a cung tlangpi ahcun biakinn chungah nan lu i khuh u ti a si ko. Ca kan cawn tikah a tlangpi number one mah nu cu a biapimi cu a chung i bia hna le ah, tamai in kan cawng si ahcun Date zei ni ah zei caan ah dah aho ni dah zeidah a tuah timi te kha tamain kan cawng ahcun khakha mipi cemmi a si khoika khua ah dah a cang timi te pawl kha a tampi kan ṭial thiam lo man ah tamain kan cawng ahcun a khawngsin le a ni le a caan khoika hmun ah khoika khua timi te kha aho ni dah timi te kha a biapi taktak mi a si le a tlangpi cu a biatlangpi kan zo tik ah a biatlangpi kan zo tikah biakinn chung a luk huh ding a si maw si lo a si al awk um maw Al awk um maw? Al awk um maw? A um lo. Maka keimah ruahnak ma si Baibal ca nih a chimmi si. Baibal ca chimmi si. Keimah ruahnak cun nanmah ruahnak bantuk kha ka ruah ve ko ee. Chan ti luan he zo aa kaih lo ee ti ke ka ruah ve ko. Asinain Baibal ca si. Ha. Hika kan verse pahnihnak ah khan a meh pahnihnak ah khan keimah kha philh lo tein nan ka um i kan pek chihmi hna cawnpiaknak khan nan zulh caah kan thangṭhat hna a cawnpiak hna an philh hna a cawnpiakmi hna an philh lo caah Paul nih a cawnpiakmi hna kha an philh lo caah a thangṭhat hna sihmanhsehlaw hngalhter ṭhan kan duhmi hna cu Pathian cu Khrih lu kha maka verse pathumnak si cang lai mu Khrih lu kha a si bantukin pa cu nu lu a si i Khrih cu mi vialte lu a si. Hngalter ṭhan a kan duhmi cu hngalter ṭhan a kan duhmi a um cucu Pathian cu Khrih lu a si bantukin pa cu nu lu a si. Khrih cu mi vialte lu a si. Zeihmanh ṭhen awk a ṭha lo zia Mi vialte lu cu Khrih a si i Khrih lu cu Pathian a si zia kha langhter. Verse pali ah cucaah a ti zapi hmai i thlacam le biachim tikah a lu aa khuhmi pa nih khan Khrih cungah ningzahnak a tlunter e a tlunter a si verse pali ah cun zeidah langhter Zeidah langtek? Pa lukhuh. A ṭha ti maw ṭha lo ti? Pa lukhuh ṭha lo ee. Pa cu an lu an i khuh awk si lo ee, a ti. Kha. Hika hin verse pali nih langtermi cu pa cu biakinn chungah a lu aa khuh ding a si lo zia, Pathian duh lomi thil a si zia kha a langter. Mah ca cun atu khi kanmah zu PC lawng si lo Baptist ram te kan pa le khi zeitluk tar hmanh an si an khursik i an i pum ah khin thla kan cam lai ti cu an lakhu an lakmi nan hmu lengmang lai kanmah zu PC lawng si lo zumnak a fek deuhmi pawl cu an an i pum tingah pa popo khi an lakhu an i phoi ko lai pum chungah lakhu an i khu bak lai lo an rak zul diam cang an rak zul diam cang ka chim duhnak an rak zul diam cang cucaah zapi hmai ah thlacam tikah le biachim tikah pa nih lukhu khu ding a si lo zia kha mah verse pali verse pali ah a hme pali ah fiang tein a langhter pa lukhu khu lo ding ha panga kan zoh tikah nu an si ahcun Thlacam tikah le biachim tikah a lu aa khuh lomi nih cun a va cungah ningzahnak a tlungter ve. Cucu nu lu aa kawlhmi nu he khan zeihmanh ai dang lo. Verse panga ah cun nu aa khuh lomi cu ee a ṭha ko ti ma a ṭha lo ti ha ka vun rel ṭhan ta lai mu nan i fiang dih lo nu a si ahcun thlacam tikah le biachim tikah a lu aa khuh lomi nih cun a va cungah ningzahnak a tlunter a si ve cucu cu nu cu a lu aa kawlmi he zeihmanh khi ai dang lo a ti cucaah cun a ṭha ti ma ṭha lo ti khuh lo kha a ṭha lo ee ti verse Efesa panga kul in hih kan relnak ahcun nupi hna Bawipa tang nan i dor bantukin nan vale tangah i dor u ti hoi. Vale upat ding kha a kan cawnpiak. Efesa dal nga, Efesa dal nga, cang kul le cang hnih ah. Vas paruk ahcun nu nih a lu aa khu lo ahcun i met lawlaw ko seh. Vas paruk ahcun lukong le lumeh cu nu caah ningzah a si caah i khuh ko seh a ti mu fiang tein. Vas paruk kan hmuh tikah a lu aa khuh lo ahcun i met seh a ti. Asinain a vun pemi cu luhmeh le lukong cu nu caah a zo a chia caah zei na tuah seh ti i khuh ko selaw ti keimah ruahnak si maw ha Baibal caah si aw i khuh ko selaw a leng an i khuh lai ti nak si lo ee Pathian biakinn chung i Pathian kan thangṭhat lio te kha si ko. Amah Pathian hika pulpi cung hna nan vun dir i Pathian bia hna nan chim ve lio ah mu cun thlan nan cam lio ah Pathian nan thangṭhat lio te ah nan i khu ve awk a si ti kha si. Mu kha verse pasarinak a meh pasarinak ah cun zeitindah ti ti sia cun pa cu a lukhu aa khu a herh lo zeicatiah Pathian muikeng a si i Pathian sunparnak thlalang A si, pa cu lukhuh a herh lo zia kha hika pali ah a langhter cang ko nate pasarih zongah a nolh ṭhan. Pa lu khuh a herh lo pa lukhuh a herh lo zia kha a langhter ṭhan. verse 8 le 9 kha cu kan vun langhter lai le kan vun langhtak lai le verse 10 ah cun vancungmi hna ruangah a ti cang pasal lok man ka ti ti lo khan nan bible sa kha vun rel vun zo vun zo nan bible sa nan zo maw kha vancungmi hna ruangah nu nih a lu cu aa khuh awk a si i cuticun a va tang i a ummi a si kha a langhter awk a si. You must nan tuah awk a simi, nan tuah hrimhrim awk a simi cu vancungmi hna ruangah khan vancungmi hna ruangah e verse pahra ahcun nu nih aa khuh hrimhrim awk a si zia kha fiang tein a langhter nu nih A vah ca lawng hmanh kha si loin vancungmi hna ruangah aa khuh awk a si. Cucaah nanmah nih ṭha tein ruat u law hika hin verse hleithum ah cucaah nanmah nih ṭha tein A ṭha le ṭha lo khiah ko u. Nu nih zapi hmai i a lu aa khur loin Pathian sinah thla a cam cu a ṭha nan ti maw? Ṭha lo dih. Thil umtuning cu hihi a si. Samsau cu pa caah ningzahnak a si. Verse hlei nga sihmanhsehlaw nu caah cun i chor awk thil a si. Sam a sam a sau cu i khuh ding i khuhnak ding caah pek pei a si cu. A sam sau cu i khuh nak ding caah pek pei a si cu. Hika hin mirang le mi tampi Kan bia hika hin kan i dannak a si. Mirang nih cun sam, sam sau hi i khuhnak ding ca pek a si an ti sam sau a hau. Cucu a cohlangmi a kan sam sau zaza ko timi ha nan, nan cohlang ve cio tha. Bible kha tha deuh in kan vun rel lai le a um khomi thil kan zoh lai. Sam hi lukhuh a si maw? Si lo ti. Sam hi lukhuh si lo. A si ahcun sam hi lukhuh rak si selaw, sam hi lukhuh rak si selaw, atu hi a sam nih a lu khuh maw? A khuh maw? A siasah, number four he ap number four kha rel ṭhan u ha number four le number seven kha rel ṭhan u a khuh lomi hi sam hi lakhuh rak si selaw a khuh lomi hi ka an cun kan um lo hi asiah cu pathian bia he aa kalh maw tuah u ca sam hi lukhuh a si lo khuhnak ding ca pek ni si khuhnak timi kha phun hnih a um mirang nih phun khat in an tlaih le a sam kha si ko lai ti an tlaih asinain khuhnak timi hi phun hnih a um Hika hin phoih lo an ding an tuah le ka phoih ko lai mu. Zeiruang dah mah kai a hme deuh in an vun tuah a chin chin nak ding caah. Hi te zeidan tuah a chin. Chinnak le a chin chinnak hi zong hi ti thol chinnak chinnak ding ca si ve thiam pan hi. Pahnih an um mu. Pahnih an um le hihi chinnak a si. Hihi a chin cu si rih lo. Chinnak si ko. Asinain a chin si lo. Chinnak cu a chin cu hihi si. Chinnak a si. Chinnak a chin. Na sam kha chinnak a si. Hika hin i khuhnak ding si. Khuhnak ding si. A khuh si lo. Ka chim in na lungpiang thiam maw? Kha ka ve ah khan ka vun lang ter thiam lo le ka man thla vun zo law USB ah nan lang kho lo ca.

Hika tithol hi hika hi a chinnak ah um hlah selaw hi tapi hi mil selaw hi tapi mil mil selaw a chinchin a hau maw? A hau lo. A chinnak ding hi te hi a vun um ca khan hi te hi a vun um ca khan chin a si. Lukhu sam hi lukhu si lo ti kha kan i fian a hau. Mah belte tu cu kan sam a um ruang tu ah khan kan i khuh awk tu cu a si ti kha kan theih a hau. Nan tlai kho maw? Nan tlai kho maw? Ka chimmi nan tlai kho maw? Wising sang nu na tle khe maw? Ka ri du paw? Baibal caan hi dawkaw nu nih a lu aa khuh lo cun met lawlaw ko seh ti cu aw met lawlaw ko seh hitin um ko seh ti cu kong ko seh ti cu hitin a kong ahcun chinnak a um ti maw khuhnak ding um ti maw um ti lo cucaah khuh a har lo a hau lo a sam a um caah khan i khuh seh a ti Paul nih lukhuh kong kha a dang lukhuh kong lukhuh kha rak um hlah sela Paul nih nu vialte nan sam i zuah u ti a za ko. Lukhuh kong rim chim hau lo. Nu nan sam i zuah u. Zei ruang ah pum lai ah ka sam kha ka chiah ta lai ti awk tha lo cu. Ka sam lo kai pum lai ti awk tha lo cu. Lukhuh rengreng a hau lo. Lukhuh hika a tlangpi ah biakinn chungah nan lu i khuh u timi kha tial a hau lo. Nan sam i zuah u ti tu kha tial ding a si. Asinain lukhuh le sam aa khat lo. Lukhuh cu lukhuh si, sam cu sam si. mirang nih sam kha lukhu an ruah asiahcun lukhu ah va ruat sik va si ko seh asiahcun pa vialte ta asam nih lu khu lomi ho tal kan um maw kan lu kan khu dih tung asiahcun asiahcun pa vialte te atua hin kan i kong ma hau lai pa cu lukong a hau lo ti kha Nu tu kha aa khuh lo ahcun i kawng seh a ti. Aa khuh lo ahcun i kawng seh a ti. Mah vialte cu maka kanmah Laimi nih tlawmpal te kan ṭhenmi belte cu a rangmi le a nakmi a rang kanmah cu lurang kan ti mu. Lurang kan ti lo. Baibal caah lurang a ti lo, lukhuh a ti. le zumhnak lei he aa pehtlaimi si caah a rangmi a thiangmi si caah a rangmi khi kan va tuah le si mu bible ca tatang nih cun lu rang a ti lo lukhu a ti caah lukhu mi popo kha i khuh ding si ko asinain zumhnak lei kan i pehtlai ca khan a rang kan i khumi si sam hi lukhu si lo atu hin oda lukhu a khu in ti hna ning law na sam sau kan wa tin kai khu nan ti ngam hrimhrim lai lo Si ko lo maw? Cu ni cun a fiangter ko cu te. Cu ni cu fiangter ko cu te. Lukhu cu fate hmanh khi i khu, i khu law a chiami te a nak maw a, a tekmi zong khi i khu ko law ho da lukhu a khu ka ti sia cun kai khu nan ti ko lai. Mah ca cu sam cu sam a si, lukhu cu lukhu a si. Sam cu lukhuh lukhuh i khuhnak ding ca si ti kha nan theihthiam a hau. Tahchunhnak ah hika hin gazal hika hin ka bahnak no ti hika ha bahnak va si selaw hitin ka va bah bantuk khan na sam kha lukhu i khuhnak ding nu ca lukhu i khuhnak ding ca pakhat a si ve ti kha nan cohlan thiam a hau. khuhnak ding timi ah khan mu khuhnak ding caah bahnak ding caah a chin chinnak ding caah chinnak ding caah kan lungpiang thiam maw cucahcun Pathian bia cu kan zulh khawh ahcun kan ca ṭha kan caah a ṭha. Zumhnak kan timi cu ahohmanh kha na tuah hrimhrim awk a si, na ti hrimhrim awk a si ti awk kan ṭha lo. Sinate Baibal ca um maw ti cu Baibal ca ummi cu na zul khawh ka zul khawh ahcun a ṭha ee ti te kha kan philh lo ding ah chim ka duh. ca kan cawn tikah kan i thawknak a tlangpi si a tlangpi a chungah zeitindah a ṭial tim ka felfai te kan zo lai cu ve bantukin a biatlangpi hrimhrim ah khan biakinn chungah nan lu i khuh u khuh lo ding a chim hrim lo nan lu i khuh ding a si asinate ahodah ai khuh lai pa cu khuh lo ding pa cu lukhuh khuh lo ding nu cu aa khuh lo ahcun i met lawlaw ko seh asinain nu cu lukong le lume cu nu caah a ṭha lo caah i khuh ko selaw a ti pa cu lukhuh i khuh hlah seh ti hika hin nu nu nih aa khuh hrimhrim awk a si Hika hin i khuhnak ding ca pek kan sinak tu ah khan kan i dang kan lak dan a dik lo. Asinain Pathian bia a si. Pathian bia a si caah i khuh u tiah fiang tein kan ti ko caah kan zul khua cu kan ca a ṭha e ti te kha chim kan Paul nih nan ka al duh ahcun a dang zong in ka al ko asinatein ma pakhat lawng hin lam um e ti a dang um ti lo e ti al nan duh ahcun a dang um ti lo e ma lawng hi si e ti ma lawng hi si ti mi cu atu nai tipil innak pakhat lawng um e kan ti bantuk a si a dang um lo e ti Cun nanmah nanmah le ruat nih ceu law minung kan timi cu mu zumhnak kan timi cu force of force kho si lo asinain Baibal ca um ko he tin kha chim ko du le nan in ceu zong ah va rel ṭhan te u hi korin kua khatnak angan hlei khat amhe pasari in ai thok he makha va rel ceu u law zeimazat kha nan luh fiang lai le nanmah le nan thinlung biakhiah ning cio in khan uh, vai tua te ko keima cu bible ca u ko e bible ca fiang tein a chim ko e timi te tu kha kan chim kho to sena selo uh, biahal du mi kan umo le khoru har asimi cu khuaruahhar a simi cu Jesuh a chuah hi aho aho ka ti lai Jesuh a chuah aho hmanh an thei lo thei ding bak a si a caan le Jesuh a chuah lan zaw mi sin cu caan jam vun rel cang cu Isaiah zong kum za seri hrawng sie ze timi ka an rel dih cang cu Jesuh hi a chuah hi hrawng hrang ti an chim cu Cu kan i BC BC kha ziru tiang a phan man lo BC pali hrawngah hin Jesuh chuak cang tiah a timi an um. Cheu kan i cun Jesuh a chuah cang cangka ba kha AD hi ai thawk ti can ti. le kum an relnak kha mu bantuk cun ai thok le Jesuh hi zei ni dah a chuak ti kha thiang te an thei lo kanmah nih December ni kul le ni nga kan tuahmi khi nanmah lei ca ca aa kaih ngai na te kanmah Australia lei ca aa kaih bak lo zei ruang cu a lin ca a si Khuasik zan dai ah nan timi kha khualum kan kan thlanchapi puak lio pi si. Le ka chim duhmi cu Jesuh chuah ni taktak zong ka homan nih an thei lo. Jesuh zong cu aho paoh nih rak hmu i hmantal zong rak thlak ding a sui zong rak sui cia ding an si nain Jesuh an rak hmuh a hmuhmi an um lo tuk in rak si fawn. Mi tampi nih an rak zul ko natein cucu Bawipa nih khuaruahhar in thil a tuah vemi a si. A ruang cu keimah bantukin atu ah zei kan ti lai Jesuh hmanthlak zong khi hika kan ser i kan tar lai luangmi hna kanmah zong nih hmanthlak kan cawk i inn a kan tar lai luangmi hna khi a ṭha ngai maw ti a si ahcun kanmah nih cu Jesuh kan upat kan ti natein kan Bawipa nih a duh lomi a si. kan chim lawlaw ko hna lai mu a duh lomi si zeiruang te cun sermi thil he mui lo in zeihmanh nan rak tuah lai lo e nan rak ti lai lo e so ama mui ama mui kan soimi zong khi a ngai ngai ti cun bawipa ai lawm lai maw te cu ai lawm lai lo keimah ka zumhnak zeiruangah Baibal ca a chim caah mu le atu atu hika hin pastor pa chim bantuk cun ahohmanh hmu mi an um lo caah Jesuh hi hi dawhdang hi a si lai tiah an sui le mah an sui mi kha a lang lengmang ko computer nan type popo zong cu mah kha lang lengmang ko lai matakhan a si Baibal nih a chimning ahcun vei i kawng ko seh ti. Hika pasarih ah khan a lu aa khuh lo ahcun i kawng ko seh, i met lawlaw ko seh. Asinatein nu caah lukong le lukhu cu ai dawh lo, eh, lukong le lume cu ai dawh lo caah i khuh seh tiah a ti. I kawng ahcun a ṭha ko. imen a tha ko u khu se ti ko lu i khu si ko le sam hi lukhu a rel sia cun pa kha kan i kong a hau cucu bible kal ning si cucu vawlei cung thil sining zong ah tha te kan zo sia cun hika tang le hin a sau tuk ca khan kan caan kha a tlawm ca khan mu tampi ka chim lo ka vun chim rih lo le ah hika vun chim rih ka duhmi cu vawlei cungah an biaknak ah thih a ngammi hna an biaknak in thial khawh a si lomi hna vawlei cungah zumhnak a ngan bik timi pahnih an um muslim an zumhnak ah thih an ngam bak an zumhnak ah nan thial kho hna lai lo nang an in thah kha an mah zumhnak thialnak ca cun nangmah thahtu kha marta Satan pakhat kan thah ti phun nih ai lawmmi an si. Asiah cu annih cu zeidah an tuah? Nu an lu an i khuh dih a si kho mu. A pahnihnak zei ahodah an si? Buddhist. Buddhist pawl nu vialte an lu an i kong dih lai. Zumhnak ah a kal taktakmi hna. An zumhnak a thih a ngammi hna, an zumhnak a thil khawh si lomi hna. An i cu an i khuh dih le a si kho ko. An i kawng dih. Cu lawng si hlah, a pathumnak ah arsi, ah nu paoh kha madar an ti hna, mahle an ti hna. Arsi, oh sister. Sister paoh khi biakamnak ngei tein ai pe bakmi an si ve. a lu aa khu lomi pakhat in an hmuh lai lo. Anmah nih an tuah khawh ve ṭung si ahcun kanmah nihin ah Jesuh zumtu a simi hna zong nih kan tuah khawh ve ding si ko. Hihi Baibal cawnpiak ning si. A khu lo i kong di se ti le an i kong di ve ko. I khu se ti le an i khu di ve ko. RC RCC star te pawl an ni cu bawi paca kan i pe ti bak in Mi nih a thuh vemi biakamnak a tuahmi an si, an i khuh ve ko. Cucaah cun Baibal ca ning zong a si ko he ti kha langhter ka duh. Hihi khuhnak a si. Hihi a khuh cu a si. Cacun lukhuh le khuhnak, i khuhnak ding khuhnak ding khuhnak ding ca hi hi a si hihi a um lo ahcun hihi a um lo ahcun khuh a herh lo e lukhuh a herh lo e ka ti kha a hmanthlak kan piah hna kha sam hi rak um hla selaw khuhnak ding hi rak um hla selaw hi cu khuhnak ding um lo ca khan a khuh lo i kawng lawlaw seh timi kha Baibal ca ning si. Oh, oh, oh. A si kho. A si kho. Ze he dai lo. Mi hi zei na si? Ha? Ha. Zei na si? Tung ya timi nan zero timi nan kul hiru. O a timi nan kut hir u. Ha. Amah lawngte biacha kho si lo. Hika hin thi ka ṭial si ahcun o a si ahcun a hmai ah thu ka ṭial ahcun Cuanṭi. Na lung piang maw? Cucu ka chim duhnak cu zei na si ti siah cun khuhnak timi hi amah longte zo cun na lung piang lai lo. Na nu paoh in ziru zong na ti kho, o zong na ti kho. Asina belte in hika hin na zoh chih lai. Hika hin na zoh chih lai. Asian cu pa ahodah alu asam nih khuh lomi hodal hotal nan um. Cucaah cun amah pakhat lawng te na zoh lai lo. A Bible catlangpi khi na zoh lai i hika lei hi hika lei hi na zohchih lai i hika hin aa khuh lo ahcun i men lawlaw seh a ti bak ko. Oh, maka sam hika hi a chimmi cu sam sau le sam tawi kha chim lo. a sam a toi ahcun i met lawlaw seh a ti si ahcun na chinmi kha a hman lai aw mah ca cu dawkaw khunak timi hi pakhat lawng a si lo ee pahnih a si ee ka tinak kha si cu nan nih cu pakhat lawng nan tlai cu mah ca dawkaw mi hi kan piah hna cu mi hi kan piah mi hna si khuhnak timi kha pahnih a um